Vawleicung khuazaram kip ummi dawtmi nulepa ulenau hna dam in nan um cio hna maw? Lengcung tlang China in lunglawm in kan in don hna. Mei na sawm thum le na khat zanlei thong chimnak cu kan o ṭhan cang lai. Ka chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu Chin ramkulh chungah thil a cangmi kong Kalemyo ah mino pathum hna cu PDF nan si tiah an puh hna i ralhrang pawl nih an tlaih hna. Palawa ah bang ilawmh sual ruangah minung pakhat a nunnak a liam. Ralhrang pawl nih hramhram in uknak an lak hnu kum khat reng lo ahhin ralhrang pawl nih sualnak ngei lomi mipi an thahmi hna hi minung thongkhat le i zariat reng lo an si cang timi hna le a dangdang ram chung i kahdohnak a chuakmi kong hna ka rak chim lai. Thawngchimnak lei kan lut hna lai. A pakhatnak bik ah Chin ramkulh chung thil a cangmi kong ka rak chim hmasa lai. Chin ramkulh chungah sac ralhrang pawl nih sianginn on an timhmi cu a tlam a tling lo. Asac nih Chin ramkulh pengpeng sarih hna i khuapi hna ah sianginn onh dingin timhtuahnak an ngeimi cu a tlam a tling lo tiah CJDC rianṭuantu pakhat nih cun Maxima ah a chim. Nulepa zong nih a him lonak hmun sac ralhrang pawl i kuttang i sianginn fale ap ding cu an duh ka zum lo tiah a chimchih. CDF nih tlaih khawhnak hmun hmunhma hna ahcun sianginn hi an onpiak hna tiah CJDC rianṭuantu pakhat nih cun a chimchih. Chin ramkulh peng pengkua ummi chungah Thantlang le Kanpalet telh loin a dang pengshri hna ah sac ralhrang pawl nih sianginn on an tim tiah kan theih. sac pawl nih Chin ramkulh chungah sianginn on ṭhan ding an timhmi hi an rianṭuannak a kal kho tiah ramdang sinah langhter an duhnak le phungning in kan lut kho tiah langhter an duh ruangah hi sianginn on hi an timhmi a si tiah CJDC nih mei na sawm thum ni ahcun a langhter. Kanmah sinah SAC rianṭuannak hi a kal kho tuk lo. Fimcawnnak lei lawng si loin mipi lei nih a herhmi ngandamnak lei zongah SAC ralhrang pawl nih hin rian an ṭuan khawh lo caah atu bantukin fimcawnnak lei in an kalnak a ruang hi a si tiah CJDC General Secretary nih cun a chim. Chin ramkulh chung nulepa nih fal Sal fimcawnnak le sac uknak a kal khawh lo nakhnga cacawnnak ahhin fale ap lo dingin le Chinram mipi uknak nih dirhmi sianginn lawngah fale ap dingin CJDC nih cun an langhter chih. sac sal fimcawnnak a kal khawh nakhnga rian a bawmtu non-CDM pawl zong CJDC nih hin a zi zut dingin an langhter chih. Mei ni kul le nali ni le May ni kul le naruk ni ah sac ralhrang pawl nih Thantlang khuapi cu an khang ṭhan i inn an khanghmi hi inn innza le inn sawmthum le inn nga a si tiah Thantlang Playman Affair Committee TPAC nih cun an thanh. Tutan talh in sac ralhrang pawl nih Thantlang khua an khangh hi a vui vui kul le vui riat a si cang. Ngaihchiat pinak CNO cathanh Chin National Defence Force CNDF ralkap paraltha Salai Van Lal Buatsaih kum sawm thum le kum ruk le Salai Van Thawng Oi kum sawm thum le kum hnih hna cu pasal an bakam bangin thonghni kulen hi mei na kule na kuani Kale peng ralram pakhat ah ram le miphun caah nunnak an pek miphun le ram caah pumpek in rian a tuanmi pasal tha hna CNO CNDF nih a sangbik upatnak kan in pek hna. Tantakmi chungkhar he aa khat tein ngaihchiatnak kan tuar ve tiah CNO CNDF nih cun an thanh. Chin National Organization CNO nih kahdohnak kong he pehtlai in cathan Sikan ram ṭhen Kalaymyo Tawngphi Lat lam ṭhen ah umhun a khuarmi sac ralhrang pawl cu thonghnih kul in hnih mei ni kul le ni riat zan suimilam pariat in suimilam pahra tiang CNDF, CSS, UG, PDF Battalion 8, PDF Battalion 12 le RFG hna nih i bawm in kan kah hna. Mah kahdohnak ahhin sac ralhrang minung pathum kan thah hna i minung pathum kan hliamh hna. sac ralhrang nih hriamnam ngan an kahmi cu Tahan sang ah a tla i tualsungmi minung pathum an thi. Chin ramkulh Falam peng Zawlpi khua lei ah a kalmi CNDF ralkap pahnih hna cu sac nih an kah hna caah Zawlpi khuami pakhat le CNDF ralkap pakhat an nunnak a liam. Mah an thahmi minung pahnih hna cu sac ralhrang pawl nih an ruak cu an khangh hna. CNDF ralkap pakhat zong an hliamh tiah CNO cathanh ahcun an langhter chih. Kalaymyo ah mino pathum hna cu PDF nan si tiah pu in ralhrang pawl nih an tlaih hna. Sakar ramṭhen Kalaymyo ah May ni kul le nakua zan ah PDF nan si tiah pu in minung pathum hna cu ralhrang pawl nih an rak tlaih hna tiah tualchung mi nih cun an chim. Hi an tlaihmi hna hi thawng petu an um ruangah an tlaih hna tiah ralhrang thawngzamh nih cun a langhter. An tlaihmi minung pathum hna hi khoika an chiah hna i khoika an um zong an thong theih khawh a si lo tiah an chungkhar he aa naihniammi pakhat nih cun a chim. Tu hrawng cu Kalaymyo khuachung ah hin chiakhlainak timi le tlaihkhih timi hi a tam ngaingai caah mipi pawl lungrethei ngai an si tiah a chim chih. Ralhrang pawl nih hin Kalaymyo thlanglei hna ahcun tanglam kelamh lawng in si loin cunglei vanlawng zong in kahdohnak an tuah caah mipi inn pawl an hrawhpiakmi hna zong hi a tam ngaingai cang tiah kan theih. Ralhrang pawl nih uknak an lak hnu in Kalaymyo ah mipi pawl an tlaihmi hna hi minung zali renglo an si cang i thah a tongmi hna hi minung zakhat renglo an si cang tiah Kalaymyo rian ngeitu pakhat nih cun a chim. Palawa ah bom i lamh sual ruangah minung pakhat a nunnak a liam. Chin ramkulh Palawa ah May ni sawmthum ni ah bom a lawmh sual ruangah kum sawmsarih le kum nga a si cangmi pitar pakhat cu a nunnak a liam. Aa lamh sual hi zing suimilam pasarih hrawngah a si. Tlangcung i mehhang a zalh i a rak ṭin hlei ah hi bantuk thil a ton hi a si. Eke ki khatlei cu a tan i Aa tel i sizung ah kalpi dingin timhtuahnak an ngei ko nain sizung an phak hlanah lampi ah a nunnak a liam tiah kan theih. Hramhram in uknak lak a si hnu in ralhrang pawl nih sualnak ngei lo mipi an thahmi hna hi minung thongkhat le zariah reng lo an si cang. Hramhram in uknak lak a si hnu kumkhat reng lo deuh ahhin sac ralhrang pawl nih sualnak ngei lo mipi an thahmi hna hi minung thongkhat le zariate sawm sri le pali an si i tlaihkhih a tongmi hna hi minung thonghlei thum le zariate sawmkua le pali an si cang tiah AAPP nih cun a langhter. Mah cazin hi thonghni kul le khat February ni khat thok in thonghni kul le ni mei ni sawm thum tiang AAPP nih a chim chiahmi cazin a si i hi nak zong hin an tam deuh kho tiah a langhter. Uknak lak a si hnu in tlaihkhih i thongah nihin ni tiang thlak a simi hna hi Minung thongkhat le zariat le sawmli le pakhat an si i hi hna chungin hin minung thongkhat le sawmriat le paruk hna cu thongthlak dingin biakhiahpiak an si cang. Kum hleiriat tang ngakchia pahnih tal in minung sawmsarih le pahnih hna cu thah dingin an nawl chuahpiak an si cang. Zimapit pengah sac ralhrang pawl nih mipi inn pawl an khanghpiak hna pinah mipi zong meithal in an kah hna. Sakang ramṭhen Zimapit peng Lengau khua ah ralhrang pawl cu mei ni kul le ni sarih ni ah lut in mipi inn pawl cu an khanghpiak hna. Khuami nu pahnih hna zong mei na kul le na kua ni i khua an va luh ah sac ralhrang pawl nih meithal in an rak kah hna caah hliamhma an tuar. Mei na kul le na riat ni ah sac ralhrang pawl nih Lengau khua cu vinhnih khangh in an khangh caah an khua ning ti awk in a ciam dih. Mei na sawm thum ni ah sac ralhrang pawl hi an ka chung in an chuak tiah khuami nih cun an chim. Khuami pawl khua an va luh ahhin aho si ti theih lomi ruak ruakli hna cu an hmuh. Hi ruakli hna hi sac ralhrang pawl nih mei in an khangh hna caah a mui zong fiah an si ti lo. Aho si ti zong theih khawh an si ti lo tiah khuami nih cun an chimchih. Net tiva ah thil a phormi tilawng pakhat cu a pel i caah minung paruk hna cu an chanh hna. Yakhan ramkulh Monroe peng Net tivapi ah thil a phormi tilawng pakhat cu a pel i caah tilawng ngeitu pa pakhat tal in minung paruk hna cu kan chanh hna tiah runvennak lei rian ngeitu pakhat nih cun a chim. Mah tilawng hi May ni sawmthum Ni zinglei ah Maci Chawngwa in nitlaklei Nat tiva pilei ah a hlan lio hi kan hmuh i kan va zoh tikah cun thil a phormi tilawng a si i kan va chanh hna tiah runvennak lei rian ngeitu pakhat nih cun a chim. Tilawng chungah hin ai thing ri Thongthum le Israel an phor i Ṭawngkauh khua in Bangladesh ram leiah a kalmi an si i Nat tivapi zaw in an kal cuahmah lioah an tilawng hi a pemh caah a chungah ti a lut i mah ca ruangah an tilawng a pilnak a ruang hi a si tiah a chim. Kan thawngchimnak cu mah vial in kan ngawh rih lai. A dih dongh tiang a kan zoh i a kan ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Lehcung tlang China a dilkam i tha a kan pe zungzaltu nan dihlak cungah lunglawmhnak bia chim cawk lo kan ngei. Nan dihlak chun ṭhak mang ṭha u.